Waħda mill-ispiżi ta' kull xahar hi l-ispiża tad-dawl u l-ilma. Se nippreżentaw numru ta' pariri li nissuġġerixxu li ssegwi biex tnaqqas il-kontijiet tiegħek tad-dawl u l-ilma. Baxxi t-termostat, billi tbaxxih b'xi grad tista' taqta' għaxra fil-mira mill-ispejjeż biex issaħħan. Itfi d-dawl meta titlaq minn kamra. Imra sal-massimu l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ u dik tal-platti, kif ukoll it-tumble dryer. Meta tkun mimlija, il-magna tal-ħasil tuża inqas enerġija milli kieku kellek timla nofsha f'żewġ ħasliet. Aħsel il-ħwejjeġ tiegħek f'tletin grad u tiżax it-tumble dryer jekk tgħaddi mingħajru. Timlix il-kitla tiegħek iżżejjed. Għalli l-ammont ta' ilma li għandek bżonn għal dak il-ħin. Aqla' iċ-chargers kollha meta ma tkunx qed tużhom, speċjalment dawk li jkollhom xi dwal li jixegħlu. Itfi t-tablets, il-laptops u l-kaxex tat-TV hekk kif tieqaf tużhom u idealment aqlagħhom mill-plakka. Tkomplix tiċċarġja oġġetti elettriċi ladarba jiċċarġjaw. U tħallihomx jiċċarġjaw lejl sħiħ. Itfi u aqla' mill-plakka r-router tal-internet meta l-aħħar persuna tmur torqod. Issa jista' jkun żmien tajjeb biex tbiddel il-bosoz ineffiċjenti li għad għandek id-dar. Kun konxja ta' kemm għandek dwal mixgħulin u jekk għandekx bżonnhom ikunu kollha mixgħulin. Naqqas b'ċiklu wieħed biss kull ġimgħa l-użu tal-magna tal-ħasil. Jekk qed tippjana li tuża l-forn, ara jekk tistax issajjar aktar minn darba jew issajjar diversi affarijiet fl-istess ħin biex tieħu vantaġġ mill-enerġija użata biex issaħħan il-forn. Qatt m'għandek tpoġġi l-ikel jaħraq fil-friġġ jew fil-freezer. Ħallih jiksaħ l-ewwel. Iżżommx il-bieba tal-friġġ jew tal-freezer miftuħa għal perjodu twil tal-ħin, peress li wara il-friġġ jew il-freezer se jkollha taħdem aktar biex tniżżel it-temperatura. Żomm il-friġġ tiegħek b'temperatura ta' ħames gradi jew inqas. Bħala medja, inżommu l-friġġis tagħna b'temperatura ta' seba' gradi, li jfisser li l-ikel tagħna jeħżien qabel. Jekk inti ssajjar għal iktar minn darba, iffriża żżejjed, u jekk issaħħan il-porzjoni li jkollok bżonn fil-microwave, tkun tuża inqas enerġija milli ssajjar l-istess ikla mill-bidu kull darba. Dejjem għatti l-borom u t-taġnijiet tiegħek. L-ilma jifleħ jagħli qabel u tuża inqas enerġija biex issaħħan l-ikel tiegħek. Itfi l-forn ftit minuti qabel ma l-ikel ikun imsajjar għal kollox, speċjalment jekk għandek forn tal-elettriku, għaliex dan jieħu ftit ta' żmien biex jibred u b'hekk ikompli jsajjar l-ikel tiegħek. Tiftaħx il-bieba tal-forn ripetitament għax tkun qed tħalli s-sħana toħroġ u b'hekk taħli aktar enerġija. Jekk tista', l-ikel itawwallu mill-ħeġieġa minflok tiftaħ il-bieba. Qatta' minuta inqas fix-shower. Ibdel banju li tieħu fil-ġimgħa ma' shower ta' ħames minuti. Uża showerhead li tuża l-ilma b'mod effiċjenti. Issa huwa l-ħin biex tixtri waħda jekk m'għandekx. Vit tal-ilma miftuħ il-ħin kollu jaħli aktar minn sitt litri ilma kull minuta. Għalhekk, agħlaq il-vit waqt li taħsel snienek. Tqaxxar il-leħja jew taħsel wiċċek. Viti Attar jista' jaħli aktar minn 5,300 litru ta' ilma fis-sena. Għalhekk, aċċerta ruħek li l-vitien tiegħek jingħalqu kif suppost u ibdel il-washers minnufih meta l-vitien jibdew iqattru. Dejjem uża ilma kiesaħ jekk ma teħtieġx ilma sħun. Uża flaxxjatura sħiħa meta jkollok bżonnha biss.